шкул та хальти куҫумӗнче Фоккасмод ачасене йӗркеллӗ, тирпейлӗ пулма, модӑна пухӑнса пумланма, Светлана Васильевна ҫарсем ретне питӗ нумай вӑй хучӗ. Ҫавна асӑнчӗ.
Ман асра яланах ҫав тӑрать. Компьютеризаци терӗҫ вырӑсла каласа ун пек. Кашни шкула компьютер кӗртмелле. Эпир районта пӗрремӗш компьютер кӗртрӗмӗр. Ун чухне хамӑр та пӗлместпӗр, компьютерпа мӗнле ӗҫлеҫҫӗ. Компьютерпа вӗрентекен ҫук пирӗн. Юрать пирӗн Алексей сан шкулчӗ, вӑл хӑй специалист историпе пулсассӑн та ачасене ҫав компьютера алла илсе ачасене вӗрентме пултарчӗ. Ҫапла ача аса илӗрлӗ. Мӗнле?
Компьютерсем илсен тетепӗр ҫав программируемый микрокалькулятор килнӗ. Унта пусана пусана патне кайсан вӗсен ывӑлӗсем калаҫ компьютер шутлат терӗҫ универмага. Универмага кармӑн чи малтан ирӗк ҫитнӗ виҫӗ компьютер магазинче. Пӗрремӗшне эсӗ килӗш те шӑп ҫӗр ӗҫлемест.

Кушкӑ ялӗнчен чӑваш чӗлхипе литература учителӗ пулма вӗрентӗҫ. Вӑт-ҫав ҫирӗм саккӑрӑшӗнчен чылайӑшӗ хамӑр шкултах практика вӗренсе пухрӗҫ. Хальхи вӑхӑтра вӗсем чылайӑшӗ учитель те пулса ӗҫлеҫҫӗ, пичетсенче те ӗҫлеҫҫӗ. Хӑйсен пӗлӗвне пурнӑҫра кирлӗ таран пӗлӗвпе хӑйсен пӗлӗвӗ усӑ кураҫҫӗ. Тата ҫав вӗсем ҫав ушкӑн вӑл Юлия Николаевна вӗрентнӗ классемччӗ вӗсем. Кӗҫӗн классенче вӗренмен чухне вӗсене Юлия Николаевна вӗрентнӗ. Вара ун хыҫҫӑн ӗнтӗ кунта илсессӗн малалла чӑваш чӗлхине вӗсем тарӑн вӗренсе карӗҫ. Астӑватӑр, Юлия Николаевна? Эпӗ шутлатӑп та, начальство хам халь мӑнук та кӗҫӗн классенче вӗренет, яланах ӗнтӗ кӗҫӗн классен учительсене аса илет. Вот Луиза Григорьевна Юрия аса илет. Вӗсем мӗнле тӑрӑшатчӗҫ, аса илӗ-ха. Классене пӗрлештерчӗҫ, Юрий Николаевна мӗнле вӗрентетчӗҫ? Икӗ сменӑпа вилнӗ. Малтанхи вӑхӑтра икӗ класпа ӗҫленӗ чухне Пӗрремӗш классене пиҫулӑх малтан тӳлтернӗ, вулама-ҫырма вӗрентес тесе вара виҫҫӗмӗш урока тепӗр класӗ килнӗ вара иккӗшне пӗрле вӗрентнӗ.
Ачан чухне пӗлӳ парас тесе укҫине пӑхман, ун чухне укҫи тем чухлӗ те пулман. Ну, ҫавӑн пек уйрӑм вӗретнӗ япхам.

пире изостуд уҫма май туса пачӗ. Унтан мозг ҫӗрӗсне вӗрентрӗҫ ачасем, вӗрентрӗмӗр ачасене. Мозгова тӗрринче вӗрентӗмӗр. Изостудие, вот изостудире Перепелин Сергей Ильич

Ӗҫӗ ҫакӑнта пурӑнать пуль ӗнтӗ. Вӗренӳ енӗпе те астӑватӑп ӗненчен улшӑну ирттереттӗмӗрччӗ. Эп ӗнтӗ Савӑтпул нумай уроксене итлеме ҫӳреттӗмччӗ те, хӑш урокра мӗн лайӑххи пур, мӗн ҫӗнни пур, ах, кунта ҫак лайӑх пулать-ха, давай уҫӑ урок ирттерер-ха, ытти учительсен чӗнепре эпир пӗр-пӗринчен вӗренсе ӗҫлесе пынӑ. Ҫавӑнпа Раҫҫей Президенчӗн грантне ҫӗнсе илме пултартӑмӑр. Халех ҫак шкула пӑхса чунтан савӑнатӑп. Мӗнле шкулари шкулсенчен те чылай шкултан малтан пуль пирӗн ял ҫак шкул. Ҫавӑнта ӗнтӗ коллектив ӗҫӗ палӑрать. Ҫапла, коллектив ӗҫлет, директора те ӗҫлет. Эпӗ шухӑшлатӑп та тӗрӗсленӗ

Кирлӗ тесе шутланӑ кунта. Хамӑра та ӑран-ӑран килсен тӗрӗслес тесен кӑна мар, мӗн те пулин ҫӗннине парса хӑвармасть. Халь, если халь пӗтӗм илес пулсан эп ӗнтӗ образованине мӗн те пӗлместӗп, пӗтӗм ҫӗршывӗпех кӑшт кӑнаҫ контролӗ тепӗр еннелле кайнӑ пек туйӑнать мана. Пире вотчинсемпе пӗр вӑтьха тӗрӗслесе тӑратпӑр контролӗ. Контроль пурта вырӑсла, попустительство пул, демократи тетпӗр эпир ӑна. Ҫавӑнпа Вӑт ҫамрӑксене каласа парасшӑн. Тӗрӗслекенӗн мӗн те пулин вӗрентме каймалла. Хама тӗрӗслеме пырать, ун хӑрамалла мар, мана вӗрентсе хӑварать-ха темелли система ҫав пек кирлӗ пек. Хӑть медицинӑра, хӑть образованти пур ҫӗрте те ҫавна кирлӗ пек туйӑнса тӑрать. Уйрӑмах ӗнтӗ эпир ачасене вӗрентнӗ ҫӗрте кунтан пур. Вот
коллектив туслӑ пулни ҫӗнӗ ҫитӗнӳсем тума мӗншӗн май парса пычӗ. Мария Владимировна Портнована конкурса хутшӑнма хатӗрлерӗмӗр республика шайӗнче ҫулталӑк учителӗ конкурсра иккӗмӗш вырӑн йышӑнчӗ. Ӑна хатӗрленӗ чухне урок ӗсемне те учительсемпе пӗрле ҫӳрерӗмӗр. Унтан Сергей Виташ оформленипеле ну, чылай пӗрле тӑрӑшса кайран вара кунта халь республика шайӗнче ҫитӗнӳ ҫав тери пулсан президент грантне конкурса хутӑштарма тӑрӑшрӑмӑр. Коллектив та тӑрӑшрӗ, хӑй те питӗ пултаруллӑ пулчӗ. Марина Владимировна пирӗн республикӑри чылай учительсен малтисен шутӗнче Раҫҫей Президенчӗн грантне ҫӗнсе илме пултарчӗ. Пирӗншӗн, пирӗн коллектившӑн ҫак питӗ пысӑк савӑнӑҫ. Эпӗ шутлатӑп та, пирӗн вӑхӑтра ӗҫлекен учительсене кашнинех темле ята пама пулнӑ, но эпир пирӗн шкул мӗнлерех уйрӑлса тӑрать-ши? Эпир чӑвашла сӑпайлӑхпа мӗн тунӑ кун ытлашши сӑпайлӑ ытлашши сӑпайлӑ ҫав ҫитӗнӳсене тума ман шутпа шутлатӑп коллектив туслӑ пулни пӗр-пӗрне пӗр-пӗрин хутне итлени, пӗр-пӗрин ӗҫне тӑрӑшни ҫавсем пӗтӗмпех ҫитӗнӳ туса пыма пулӑшнӑ. Пирӗнме чухлӗ олимпиадӑсенче призовой вырӑнсем йышӑнса пынӑ. конкурссенче яланах малта пулнӑ пирӗн. Ҫавсене тунӑ чухне пӗччен учитель ӗҫлемен, пӗтӗм коллективпа ӗҫленӗ. Ҫавна ӗҫлемен тен, халь шутлатӑп та, ертсе пыракан ҫынсенчен те директортан, заочсӑран ҫавсенчен те нумай килнӗ пуль, месткомран та, профсоюз председателӗнчен те нумай килнӗ Кинӗ пур. Тӑрӑшса ӗҫлемен те, пурте туслӑ юлташлӑ, пӗр-пӗрне курайманлӑх темскер пулман. Яланах пӗр-пӗрне нушма тӑрӑшнӑ.
Пӗр ҫемье евӗрлӗ пулнӑ пуль. Пирӗн савнӑҫӗ ҫакӑнта шӑпӑлта пулнӑ. Мӗн те пулин хуйхӑ темскер пулнӑ пулсан каллех ҫакӑнта, ҫак коллективре калаҫнӑ. Пӗр-пӗрне фоточек туман текелле пулнӑ. Ҫапла чавӑннӑ. Ну,

арҫынсем подконнӑй пулма ун чухне патшалӑхӑн ҫар енӗпе кӑна непрерывное образование тетчӗҫ. Ҫын ҫуралать, образование майпен-майпен тӗрӗслев пулнӑ пулин те, ҫак мӗн виличчен пысӑк халь телевизор хаҫачӗ пур-ха та, хаҫатне те питех мар, но учительсем ҫавна ҫӗннине панӑ. Ҫав ӗнтӗ халӑхпа халӑхпа ӗҫленӗ. Унсӑр пуҫне мӗне хиремӗт ӗҫлени пулать.

Учительсен савӑнӑҫӗ ҫавӑн-и вӑл? Эп вара хам ялашлӑ эпир учительсем икӗ ӗмӗр пурӑнатпӑр. Хамӑр ӗмӗре пурӑнатпӑр. Эпир вӗрентнӗ ачасен ӗмӗрӗнче те эпир ҫав ачасен асӑнче асра. Вӗсем хӑйсен ачалӑхне аса илеҫҫӗ, шкула аса илеҫҫӗ, киле аса илеҫҫӗ. Эпир пурӑнатпӑр.

техникӑҫӑн ӗҫӗвӗ, паллах ӗнтӗ, йывӑр ӗҫ, йывӑрлӑх мар. Унта ачасемпе кӑна мар, ашшӗ-амӑшсемпе те ӗҫлемелле. Вӑл вӑхӑтра тата подход тупмалла.
Пӗр асту,
вӑл ҫынни ӗнтӗ вӑл тахҫанах вӗренсе тухса кайнӑ. Уже икӗ-виҫӗ ача мӗне пурпӗрех темле мӗн тунӑ та вӑл

Халь сентябрӗн иккӗмӗшӗнче эпӗ пӗрремӗш урока кайӑп. Мана урока кайиччен Аркадьева ҫеҫ пӗтӗм урок планне, мӗн турӑ, тӗрӗслерӗ. Вӑл калать, Валя хӗрӗм тет, ҫав пӗчченехчӗ вӑл, Валя хӗрӗм тет, эп ҫырса тултарнӑ пӗр тетра тупман урокӑн планне, тулли йӑхӑн юн тӑман. Сан ку терӗ, ҫирӗм минута ҫитет пуль-ха терӗ. Халӗ тӗлӗнсе карӑм. Харкарова хам чӗртме Аркадьевич пынӑ. Вӑл мана усӑ парас тесе пынӑ. Эп мӗнпе мар, тӗрӗслеме мар. Халь доска ҫине ҫырап. Сентябрӗн иккӗмӗшӗ хӑранӑ пулин те эпӗ иккӗмӗшӗнче пӗр кӑпа ҫырса патӑм. Мана Аркадий Васильевич вӑрттӑн ачасенчен вӑрттӑн мӗн вилен, вучки вилен тӗллесе кӑтартать.

Пӗрремӗш урока кайрӑм та класа кайрӑм та вуннӑмӗш класс. И вас так пӑхап кунта ачасем, ну, хампа пӗрле дружина суетне ҫӳренӗ ачасем. Халь вӗсем уже вуннӑмӗш класа ҫитнӗ. Вот анса карӑм, мӗн каламалла-ши, мӗнле ирттертӗм пуль, пек хӑракалса ҫавна астӑвап ӗнтӗ ҫавна ирттернине. Халь те урок темене те астӑвап. Закон ОМО для полной цепи ҫырнӑ стоп. Астусӑр мушатлать вӑл пӗрремӗш урок. Эп те астӑвам. Эп утмӑл-улттӑмӗш ҫулта педучилище хыҫҫӑнах ҫакӑнта вӗренме килнӗ. Мана пӗрремӗш класспа теҫҫӗ. Вара Пиллӗкмӗш сентябрьте Аркадийпа ҫитӗнкене завуч ман пата урок итлеме пычӗ. Ҫавна нихҫан та манмасть, мана питӗ нумай вӗрентнӗ вӑл Аркадийпа ҫеҫ. Тӳре хӗрӗм, терӗ, эс кун пек вӗрентсен, терӗ, ачасене дисциплина лартаймастӑн, терӗ. Эп ӗнтӗ хам та ҫамрӑк пулнӑ-ха ӗнтӗ, ачисем те ун ӗлӗкхи ачисем урӑхларах пулнӑ. Вара ҫавӑн хыҫҫӑн эп чӑнах та дисциплинӑна урӑхларах дисциплина ҫине урӑхларах пӑхма тытӑнтӑм хытарма тӑрӑшрӑм вот ну вара лайӑх пулса карӑман Аркадий Васильевич ҫанга пырса ҫапла каламан пулсан ман дисциплина пулатчӗ-ши пулмастчӗ-ши пӗлместӗп нумай но вара кайран ман ача класра дисциплина яланах лайӑх пулнӑ ачасем лайӑх вӗренсе пынӑ

шӑп пулчӗҫ ман ачасем. Никам та ура ҫине тӑмасть. Пӑшӑл-пӑшӑл пӑшӑл-пӑшӑл калаҫаҫ. Ак Лена Карсакова пӗчӗкрех кӑна хӗрачам чухне вызовем терӗ. Пирӗн класра Саша ҫук терӗ. Сан кал терӗ. Сан кал терӗ. Вара Аркадий Васильевич халь уроксене ҫӳреме пуҫларӗ.

Кашкалать вӑл те чакарать. Халь ҫыравин те кустарне ҫырать, ҫырать, каланин те каламасть. Халь уйӑх хыҫҫӑн персе лет, халь аркаса вӗҫсе вӑл паллаштарать. Ӗнтӗ халь уроксене ҫӳренисене, анализсене ҫырса пынисене леш пӳцере травма асӑнать. Унта халь ҫам пек лаҫ ҫырнӑ. Хам шла, ҫак шайра манӑн чакма юрамасть.

Ларнӑ вӗҫсем ик кун йӗрсе ҫӳрерӗм. Ман кӗҫӗн классенчен уйрӑлас килмест. Класс ачасем питӗ лайӑх, вӑйлӑ. Приказ, ролран приказ илсе алӑҫни. Вӑтам шкул уҫнӑ, начальник класра кана ӗҫлемен, ҫитменсе, мӗн ӗҫлемен, йӑха, пӗле хӑрап. Тата класа парас килмест. Хам класа паратӑр, вара хуҫа пӗтермӗ. Вара хам класа пачӗҫ, вырӑс чӗлхи учителӗ, татти вырӑс чӗлхи учителӗ пулса ӗҫлесе пӗтернӗ. Вара те ҫав залҫра ӗҫленӗ вӑхӑтра та ӗнтӗ яланах Аркадий Васильевич сӑмахӗсем хӑлхаратчӗ. Залҫ вӑл арминче пӗтӗм ӗҫе штаб йӗркелесе пырать. Шкулта ҫавӑн пек штаб вӑл залҫ, залҫ кабинечӗ.

Чӑнах та Луиза Григорьевна завучӗ лартсан кӗнӗ хӑрака путӑн ялан йӗрет те. Эпӗ пирӗн хӗрарӑм, учитель хӗрарӑм коллектив ӗнтӗ. Алексей Савкинсен питӗ савӑнӑҫчӗ. Алексей Рассадж вӑл Пысӑк ҫӗрте те, ытти ҫӗрте те ответлӑ ҫӗрте ӗҫленӗ, но коллективпа коллектива татӑлатма тата лайӑх пӗлчӗ. Арҫынсемпе те, хӗрарӑмсемпе те ӗҫле каламалла. И ачасене те тарӑн пӗлӳ, историпе сразу аса илер-ха эсир. Ачасем баллсем те яланах, Алексей Александрович.

Ҫын пирки шӳрши машинкӑсем тупса килсе, мӗнле, пултӑр те шӳрши машинка тупнӑччӗ, хӗрарӑмсем хӑйсен задани парать унччен, ҫавна курать. Улттӑмӗш ҫитсен ужротсен это автоделывание иккӗмӗр, анчах часене унта ывӑнса ҫитет компьютерный классларра валли турӑм специальная программа, Ҫук, кунта заданисем тухса пырать, ачасем от илсе пырать, оценкисем, вон паҫӑр Мишана кални. Санатова оценкисем тухса пырать учитель патне. Виҫсе тухнӑ, атя тепре тухар, тухар, тата тепре тухар, пиллӗк. Ҫавна вӗренес тесе мар, ҫавна интереслӗ ҫавна вӗренетчӗҫ.

Вӑл пирӗн класс руководителӗ пулнӑ. Класа кӗрсе тӑратчӗ те, тӳрех мӗнле те пулсан йывӑрлӑх пулсассӑн аллине ҫапла тытатчӗ те, Ах, ачасем! тетчӗ. Вӑл ҫавӑн пек калани пире чӗрене ҫуртаратчӗ. Ҫавна питӗ лайӑхах тытса илме пӗр ачасем пӗтӗмпех шӑп пулатчӗҫ. Эпӗ те ӗҫлемен сан яланах ҫав самантсене аса илеттӗмччӗ те. Эпӗ те ҫартан туса пӑхаттӑмччӗ малтан. Ах, ачасем тетӗмччӗ. Ман ачасем нимле влияни те, нимсӗр те ҫукчӗ. Мӗнле пулнӑ ҫав пекех шапӑлтататчӗҫ. Вара кайран туйса илтӗм ӗнтӗ вӑл ман ах ачасем тесе чарма ачасене дисциплинӑна ун пек ачасем тесе калани кӑна ҫителӗксӗр иккен ӑна учителӗн Пӗрремӗ вӑй пулни кирлӗ иккен, уроксене лайӑх хатӗрленни кирлӗ иккен. Эпир тӑрӑшнӑ ӗнтӗ пурте. Пурте уроксене лайӑх хатӗрленӗ пиртен ыйтма та вӑйлӑ ыйтнӑ план, урок планӗсене пӗтӗмпех тӗрӗс илсе тӑнӑ пире. Ҫак тӗрӗсленӗ майӑн вӗрентсе пынӑ.
Вот эп ҫакна кӑтартсанччӗ. Эсир вӗт хӗрарӑм учительсем пӗри те Кушкӑ ялӗнче ҫуралса ӳсмен. Хӑвӑр ялсемпе, хӑвӑр тӑван ялти ачасемпе, хӑвӑр вӗренне, пӗрле вӗреннӗ ачасемпе танлаштарассан кушкӑсем мӗнле вӗсем? Усалтарах-и, айванрах-и? Ҫивӗчрех тесе мӗнле, мӗн калама пулать? Ачасем пӗрех, ачасем вӗсем пӗрех. Эпӗ ӗнтӗ Ҫӗмӗрле районӗнче, кунта киле ҫӗнӗ ултӑ ҫул ӗҫленӗччӗ. Чӑваш шкулӗнче те, вырӑс шкулӗнче те ӗҫленӗ. Халех хамӑн мӑнуксем те вӗренӗҫ. Хальхи ачасем урӑх теҫ. Эп калап, ачасемсем ҫавсемех халь техника шайӗ урӑх. Вӑт каян шкула халех мӑнуксен шкулне каять. Вӗсем ҫавӑн пек куҫпа пӑхаҫҫӗ. ачасем ҫавсем ҫав атлӑсем ҫук шайӗ кӑшт урӑхларах а так учительсемшӗн вӗсем ҫавӑн пек шанчӑкпа пӑхаҫҫӗ вӗсемшӗн учитель все равно авторитет маншӑн маншӑн пулсан ачасем Пушкаян Пушкӑ шкулӗнчи ачасем вӗсем мӗн тенипе мана тата ашшӗ-амӑшне мӗн итлеттеретӗр ҫав ачасем

Эй, Кушкӑ ялӗнче пит вӗреннӗ ҫынсем пулман иккен те вӑхӑталла. Александр Барсин ҫемье кӑна пулнӑ, нумай пулман. Вара эпир кунта вӗрентме килнӗ хыҫҫӑн педучилищӑна нумай кайма тытӑнчӗҫ ачасем. Хӑш-пӗрисем калаҫҫӗ, хам вӗрентнӗ ачасемех калаҫҫӗ, Николай, ну сире вулакарӑмӑр теҫҫӗ педучилищӑна. Малтан сахал пулнӑ вӗреннӗ ҫынсем кунта. Ытти ял, ну, эп хам та Патӑрьел районӗнчен те-ха, пирӗн хамӑрӑн ялта Сӑмахран, вӗреннӗ ҫынсем нумай пулнӑ. Ну, кунта килсен ҫавӑн пекрехчӗ.
Вӑтам шкул уҫни питӗ кӑсӑклӑ май. Эпӗ яланах калап, Светлана, тивӗҫӗ, тивӗҫӗ. Ҫак кунта мӗн чуль заочра та ӗҫленӗ, майӑн чухне кайран ӗҫлеме пуҫларӑмӑр. Мӗн чуль вӑй-халне хучӗ пуль вӑл ҫакӑнта вӑтам шкул уҫас тесен. Халь вӑтам шкул уҫни результачӗсем куҫ умӗнче. Пирӗн мӗн чуль ача аслӑ пӗлӳсем, аслӑ пӗлӳллӗ пулса тӑчӗҫ. Мускаври аслӑ пӗлӳ заведенийӗсем мӗн чуллӗ тӑчӗҫ. Халь президент грантне илнӗ чухне документсем нумай хатӗрлемелле, шкул ӗҫне кӑтартмалла-ха. Кам Мускаври Хусанти вот хамӑр республика шайӗнче кӑна мар, ют регионсене вӗренме кайнӑ хамӑрӑн выпускниксен, ашшӗ-амӑшсемпе калаҫса Пӗрмӗш курс пӗтернӗ зачеткисене ксерокс туса ярса паччӑр-ха тесе ыйтнӑччӗ. Вара эпир ҫанта градусник чыса хуратпӑр. Пирӗн коллективӑн ӗҫӗ курӑнтӑр тесе. Мӗншӗн тесен эпир ҫав вӑйлӑ ачасемпе уйрӑмӑн нумай ӗҫленӗ. Учебный плансем тунӑ чухне кашни предметпала ҫав ачасем валли эпир уйрӑм, кашни учителе уйрӑм материал дополнительный материал кӗртнӗ. Уйрӑммӑн ҫитесен пысӑк баллсем пухса лекесенче мускаврухсене чылайсем карӗҫ. Вара ҫак зачеткӑсене уйӑрса ярса пачӗҫ. Пӗрремӗш штифпа пухса. Пӗтӗм пиллӗк те тӑваттӑ кӑна ачасем. Апла пулсан эпир ҫак шкулти коллектив ҫав ачасене Мускавра аслӑ пӗлӳсенче вӗренемеллех пӗлӳ шайне пама пултарнӑ. Пирӗн мухтанмалла ҫак пирӗн поколени вӗреннисенчен Галушева Валентина Николаевна профессор пулма пултарчӗ. Ун никӗсӗ татах пирӗн шкулта пынӑ иккен унӑн. Унпа мухтанма пултаратпӑр эпир.